Bolsa onda çykyşlara başlabereliň. Birinji çykyşymyz doktor Batyr Çaryýew. Batyr Çaryýew iki müň on ýedinji ýylda Türkiýedäki otly ady bilen bilinýän Orta Gündogar tehniki uniwersitetinde kompýuter inženerligi bölümini gutaran. Iki müň on dokuzynjy ýylda University of Nevada at Reno-da Computer Science we Engineering bölüminden magisturasyny alan, iki müň ýigrimi ikide bolsa Stevens Institute of Technology-den Systems Engineering ugrundan ylymlaryň doktory bolan. Iki ýyl University of Nevada at Reno-da assistent professor bolup işlän, iki müň ýigrimi dörtden bäri bolsa Oracle kompaniýasynda baş inžener bolup işleýär. Çykyş etjek temasy.

Temany seçen wagtym pikirlendim, AI in cyber security. Aslynda pikirlenip otursaň gaty uly bir tema bu, AI in cyber security. Çünki AI-yň özi bir uly tema, cyber security-yň özi bir uly tema. Soň diýdim, muny birazajyk birazajyk detalnyý bir tema seçsedim diýip pikirlendim. Ýöne meýli, AI AI-dan başlaly. AI, AI diýsek, AI türkmen dilinde emeli akyl diýmek bolýar. AI bize öň akyl bolmadyk sistemalaryň we ulgamlaryň ulgamlara machine learning machine learning algoritmalary bilen akyl akyly emeli bir şekilde goşmak bolýar we bu emeli akyl bilen ulgamlar we sistemalar ulgamlar we sistemalar adamlaryň bermeli kararlaryny berip bilýär. We meselem munuň üçin bir bir mysal bermeli bolsa, düşüniň elimizde bir maşyn bar bolsa, öň akyl bolmadyk, öň aň bolmadyk bir maşyn bar bolsa, muny emeli akylyň kömegi bilen meselem aňy bolan Tesla ýaly smart maşynlary edip bilýäs. Bulara emeli akylly ulgamlar diýip bileris. Ýöne bu emeli akylly ulgamlary etmek üçin öň bilen näme etmeli? Öň bilen maglumat ýygnap bilmesi üçin bir sensorlar goş sensorlar goşmaly bolýar sistema. Eger maşynymyzy alsa, maşynymyza dürli-dürli sensorlar goşulýar. GPS-ler bolup biler, kameralar bolup biler. Bularyň kömegi bilen biziň öň aňy bolmadyk sistemalarymyz Öň aň bolmadyk sistemalarymyz etrapyndaky maglumatlary toplap bilýär we bu maglumatlary toplap machine learning algoritmalary bilen, meselem, Tesla üçin Hydronet diýip geçýär we machine learning algoritmalary bilen adamyň adamyň etmeli işlerini, adamyň aňy bilen karar bermeli işlerini ýerine ýetirip bilýär.

Teslanyň Tesladan başga-da bir süri mysallar bar günlük durmuşymyzdan. Olardan meselem bermek bermeli bolsa Google Nest smart termostatlar. Google Nest smart termostatlar ýa-da Amazon smart spikerler bolup biler. Ýa-da Ring doorbell-ler. We bular bularda eger üns berseňiz, ýekeje tapawuty öň aňy bolmadyk sistemalardan, bularda bir sensorlar bar, bu sensorlaryň kömekleri bilen etrapyňda etrapyňda bolup bitýän maglumatlary toplaýar we bu maglumatlaryň kömegi bilen adam aňynyň etmeli işlerini edip bilýär. Meselem diýelik, evimizde Google Nest termostaty bar bolsa, bu akylly enjam. Eger men meselem öýde däl bolsa, onda kondisioneri öçürip biler. Ýagny sähedende öýde hiç kim ýok bolsa, öýi sowatmagyň bir manysy ýok. Şoňa meýleş bir topar günlük haýatymyzda, günlük durmuşymyzda akylly enjamlar AI bilen akylly enjamlar bar. We eger bu hakynda eger pikirlenmek islesek, bu tema gaty bir giň. Meselem diýeli, akylly enjamlaryň özleri IoT devices diýen bir ekosisteme ekosistema ekosistem ýüze çykdy akylly enjamlar bilen birlikde. Ýa-da oba biziň machine learning algoritmalarymyz bar. Ýöne machine learning algoritmalary nirde işletmeli? Meselem diýeli, Nvidia-nyň çipleri. Ýagny Nvidia machine learning algoritmalaryny işledip biljeňiz çipleri döretmek, ýagny ýasamak bilen meşgul. Ýagny diýmek isledim, algoritmalaryň daşynda çipler ýa-da akylly enjamlaryň ekosistemleri ýa-da eger düşünmäge bu hakynda bu hakynda pikirlenmäge dowam etsek, ýagny smart home ýa-da smart health ýa-da smart city diýen ekosistemler ýüze çykdy. Ýagny meselem iki müň mundan on ýyl mundan öň pikirlenseňiz smart home ýa-da on ýyl on bäş ýyl mundan öň smart home diýseler edil bize gelejekdäki örän düşünmesi ýagny düşünip bilmemiz gyn bolan ýalydy. Ýöne smart homelar indi pikirlenip otursak günlük durmuşymyzda köp kişiniň öýleri smart home ýagny öýlerinde akylly termostatlar akylly telewizorlar zatlar bar. we ýagny eger pikirlenip otursaňyz smart city ýagny öýler smart home bolsa smart city bolanda meselem diýeli traffic light ýa-da dürli dürli köçelerdäki ýa-da binalardaky dürli dürli sensorlar bilen smart city emele gelýär. Ýagny diýmek istedim AI bize AI-iň kömegi bilen biziň bir dürli-dürli ekosistemler ýüze çykdy, Smart Home, Smart Health, Smart Education, Smart Transportation, Smart City ýaly dürli-dürli ekosistemler ýüze çykdy. Ýöne eger pikirlenip otursaň, bu bu ekosistemleriň ýüze çykmasy gowy bir zat. Ýöne muny nädip cyber security-sini, ýagny kiber howpsuzlygyny goramaly? Muny pikirlenip otursam bu bir e, bu bir e, öz öz bolşuna bir tema. Indi birazcık e, AI hakkında gürleşdik. Indi birazcık da e, cyber security, kiber howpsuzlyk hakkında gürleşeliň. E, misal bermek üçin men e, smart home e, üstünden e, gitmek isteýän. Indi e, cyber security bolanda e, kompýuter ulgamlaryny, networklerini we datalaryny rugsatsyz girilmeginden, hüjümlerinden we zaýalanmagyndan goramakdyr. Indi, şu ýerde eger pikirlenip otursaň, kompýuter ulgamlaryny we networklaryny we datalaryny. Bu sözleriň her birisi aýry-aýry tema. Meselem, ulgamlar diýleňde, eger seredip otursaň biziň smart home-da öýdäki spikerler bolup biler ýa-da öýdäki kameralar bolup biler, öýdäki telewizorlar bolup biler. Network diýeňde, El, elbetde, ýagny bu öýdäki enjamlar bir-birleri bilen aragatnaşykda bolandygy üçin bular network, network emele getirýär. Bu network nädip goramaly? We datalar, datalarda has wajyp. Meselem meniň öýümde gapymda bir kamera bar bolsa, o kamerada çekilen wideolar nirde tutulmaly?

iňlisçede IoT, Internet of Things diýip geçýär, başga bir dilde-de Smart Devices diýip geçýär we bularyň network howpsuzlygyny nädip gorap bileris? Indi siz soraýan bilersiňiz, Batyr, näme üçin akylly enjamlar hakynda gürleşmek isleýän? Näme üçin network security hakynda gürleşmek isleýän diýip bilersiňiz? Akylly enjamlar hakynda gürleşmek isleýän, çünki akylly enjamlar bir on ýyl mundan öň ýokdy. Ýani häzir gün gitdikçe her hemme kimiň öýlerinde, hemme kimiň iş ýerlerinde ulanylýar. We akylly enjamlar biziň bilýän kompýuterlerimizden ýa telefonlarymyzlardan tapawutly. nähili tapawutly akylly enjamlarda birinji bilen arzan birinji bilen arzan we arzan bolanlygy üçin hem ýani akylly enjamlara köp investisiýa edilenok ýani meselem diýeli elimde bir MacBook bar bolsa elimde bir kompýuter bar bolsa Apple kompaniýasy muňa diýýär ýani Men muny bir ýarym müň dollara satyp otyryn we men muny securities-ni, men munuň kiber howpsuzlygyny, data howpsuzlygyny hemmesini üpjün etmeli, bolmasa hiç kim meniň zadymy almaz. Ýöne akylly enjamlary seretsek, meselem diýeli Google Nest, bir elli, ýüz dollar arasynda, elli, ýüz dollara satan zadyňa sen näme üçin inwestisiýa edip munuň kiber howpsuzlygyny gorajak bolsaň,

in, invest, in, investiýa açysyndan köp-de maňa zat gelenok, ýani girdejili gelenok. Şonuň üçin e, bu zatlaryň in, e, kiber howpsuzlygyna köp-de e, invest, investis edilenok, ýatyrym edilenok. Şonuň üçin hem bularyň e, kiber howpsuzlygy e, ýani öran gowy däl, ýani bulary e, bularyň e, e, cyber security-sine e, e, e, важно, ýani Wajyp. Wajyp. Şonuň üçin bu günki temamyza emeli akyl bilen IoT networklaryň kiber howpsuzlygy diýip birazjyk üýtgedip bileris. Indi bu hakynda gürleşmäge dowam edeliň. Bu hakynda gürleşmäge dowam edeliň. Men bu ýerde bir sany mysal bermek isleýän. Mirai wirus diýip bir wirus bar. Ýöne internet akylly enjamlaryň ýüze çykmagy bilen diňe Mirai wirus däl, ondan başga-da bir topar wiruslar bar. Ýöne men Diňeje Mirai wirusundan bir size mysal bermek isleýän. Mirai wirusy 2016-njy ýylda üç sany student tarapyndan edilýär. We bu üç sany studentiň zady, üç sany studentiň niýeti oýun Minecraft diýen oýun oýnaýarlar we Minecraft oýnunda garşy komandanyň serwerlerini atakowat etmek.

öýdäki her öýdäki bir enjamy eger atakawat edip bilse, miraý wirusyny bulaşdyryp bilse, ol öýdäki beýleki enjamlara hem miraý wirusyny bulaşdyryp biler. We bu ew öýde ýeterli mukdarda miraý wirusyna bulaşan enjamlar bolsa, we diňe meň öýüm däl, başga biriniň öýi hem bolup biler, siziň, siziň ýa-da Stenford uniwersitetindäki akylly enjamlary miraý wirusy tarapyndan ele geçirilse, bu

Millionlarça ynsan Stanfordyň sahypasyna girmek isleýän ýaly bir simulation bolýar. We olam denial of service atakasyna sebäp bolýar. We Mirai wirusy denial of service atakasyny ýapmak üçin köp ulanyldy.

gowy bir kiberhowpsuzlygynyň bolan bolmadygyny görkezýär. We beýle habarlar köp. Indi pikirlenip otursak, biz akylly enjamlary nädip kiberhowpsuzlygyny gorap bileris? Çünki, ýani men, meselem diýeli, öýümde bir kamera bar bolsa, ring doorbell kameralary hemme kimiň gapysynda, köp kişiň gapysynda bar. Ýani meniň öýüme kimiň girip çykýandygyny görmek islämok. Ýani görmelerini islämok. Ýa-da diýeli, öýümde smart spikerler bar bolsa, men diýelim, heý, Alexa, howa nähildi bu gün? Heý, Alexa, men bu gün meselem Mountain View şäherine gidip gezmek isleýän. Howa nähili diýsem, bu datany, bu gürleş, gürleş, gürle, Alexa bilen gürleşen datamy başga birleriniň diňlemesini islämok. Yani diýmek istedim, beýle e, bu akylly enjamlaryň e, kiber howpsuzlygyny nädip gowulaşdyryp bileris? Bu diňe meselem zatda däl, yani e, smart home'larda däl. Bu meselem smart health'da da bar. Yani meselem Amerikada bilýäňiz, Amerikada e, pasiýentiň e, saglyk datalaryny e, e, yani saglyk datalaryny gaty goraýarlar. Meselem, men diýeli, jaň edip öz ejem meselem diýeli, e, hastanada bolsa, men onuň datalaryny almak isledim. Düýn operasiýasy näl geçdi, näl ukollar etdirmeli diýip bilgi almak istesem, maňa e, ogul bolsam hem o bilgini bermän bilerler. Ejeme ilk ilk bilen e, zat edýärler, e, e, onuň bilen iletişime geçip, ogluňyza şeýle-şeýle bilgi berelmi diýär. Ýani diýmek isledim, meselem, e, üýtgeşik üýtgeşik industriýalarda meselem data howpsuzlygy ýa-da diýeli ulgamlaryň dogry bir şekilde işlemesi işlemesini işlemesi üçin kiber howpsuzlyk wajyp. Şonuň üçin men birazajyk şu hakynda gürleşmek isleýän we Indi ýekeje bir akylly enjama üns bereliň. Ring doorbell. Hemme kimiň öýünde bar. Bu gapylarda goýulýar we gapylarda goýulan wagty öýüňe birisi gelse, seniň telefonyňa zat, seniň telefonyňa gapyňda birisi bar diýer, sen soň telefonyň bilen gapyda kim? diýip seretýäň. We Bu bu Ring Doorbell bu enjamy eger kiberhowpsuzlygy goramak isleýän bolsak näme etmeli? Ilki bilen meniň öýümde nähili, meniň networkimde nähili enjam bar, ony bilmeli, ýagny tanamaly. Ondan soň o enjamy gözegçilik etmeli, ýagny monitor and detect. Ýagny men diýýän, meniň networkimde, meniň öýümiň networkinde Ring Doorbell diýen enjamy bar, bolýar. Indi men muny gözegçilik edin, bu dogry bir şekilde işläp durmy? Ýani, meselem bir diýeli bir indi meselem tanamak näl bolýar? Diňe ring doorbell enjam däl. Kamera bolup biler, meniň kompýuterim bolup biler, meniň telefonym bolup biler. Şolaryň içinde ýani bir sürü enjamlar bar. Enjamlaryň içinde ring doorbell enjamyny ilki bilen tanamaly. talandan soň hem bu dogry bir şekilde işläp otyrmy, ýogsa bu meniň Ring Doorbell kameramdan gelen wideolary alyp bir atakeriň serwerine iberip otyrmy, meselem diýeli. Ana şonuň ýaly gözegçilik etmeli. Ýöne elbetde hemmäňiz diýensiňiz, nädip, nädip etmeli muny, nirde etmeli, bir sürü soragyňyz bardyr. Nädip diýeňizde, elbetde AI bilen, machine learning, AI bilen etmeli. Nirede etmeli yani nirede bu AI gidip bizim routerlarymyzda meselem işläp biler. Bu AI AI gidip bizim enjamyň özünde işläp biler. Meselem diýeli Amazonyň smart spikerlerinde bir AI ulgamy bar. O AI ulgam meselem diýeli men gelip hey Alexa bugün howa nähili diýsem Meniň sesimi tanaýar, ýöne başga bir myhman gelip, Heý, Aleksa, bu gün howa näjis, onuň sesini tanamaýar. Şu ses tanama sistemasi, meselem, AI bilen edilen, ýagny enjamyň özünde işleýär. Ýagny diýmek isledim, enjamy monitor etýän we gözegçilik etýän AI ulgamy, meselem, routeryň özünde işläp biler ýa-da enjamyň özünde işläp biler. Ýöne diýşimiz ýaly, AI ulgam, AI modellerine bir data gerek, data. O datany nirden almaly? Network datasy. Çünki sen meselem diýeli Ring Doorbell bilen ýani Ring Doorbell-i uzakdan öz telefonyňda görüp otyr wagtyň networkden bir data geçýär. O datany ulanyp machine learning, AI modellerine bersek, ol Şu data seredip Ring Doorbell enjamy bar bul öýde we data seredip bu enjam dogry bir şekilde işlemesi bir şekilde işläp otyr diýip bilýär. Indi data hakynda gürleşeli. Datany açsaň içinde bir topar datalar bar we köpüsini düşünmekde gyn ýöne size düşünip biljek datalaryňyzda belki IP adresi, mac adresi bolup biler. Ýöne diýmek isledim Mysal bermek islesek, näçe data gidýär we näçe data, näçe data networkden geçýär? Ýagny näçe kilobaýt, näçe megabaýt data networkden geçýär? Ana şony analiz edip bilersiňiz. Meselem, simple seretseňiz-de ýagny. We meselem diýeli, Ring Doorbell e, biz diýdik ilk önce e, Ring Doorbell enjamyny tanamaly diýdik. Indi şunuň datasyna seretsek, datanın e, ilk başda, ilk başda seretseňiz gaty az datasy bar. Ýagny Ring Doorbell e, gurlanypdyr, ýöne ulanlanok. Soň men gapa ýakynlaşdym diýeli, Ring Doorbell nämedir? Gapyň öňünde bir hereket bar diýip, datada birazjyk artma bolýar. Bu datadaky artma nämedir? E, ulanyja notifikasiýa gidip otyr. Diýýär, heý, seniň gapyňda birs bar. Ondan soň ulanyjy telefon açyp seretse, çünki indi wideo strim edip otyr, wideony görüp otyr, data, datanyň mukdary hasam artmaly. Dogrumy? Indi muny meselem diýeli, prosto balp, ýagny lampa bilen göreliň. Lampada nämedir? Açýaň, ýapýaň, açýaň, ýapýaň. Başga bir üýtgeşik bir nämesi ýok, funksionalysy ýok. Şonuň üçin onuň datasy şunuň ýaly görnüp biler. Indi siz diňe şu grafika seretseňiz, birisiniň ring doorbell, birisiniň-de prostoý bulb boldugyny görüp bilýäňiz. Prosto näçe data networkden geçenine seredibem bir-birini aýryt edip bilýäňiz. Indi meselem, e, Ring Doorbell yani biz tanadyk Ring Doorbell e, nämesi bar. E, enjamy bar. Indi Ring Doorbell meselem diýeli bir şekilde Mirai Bot tarapyndan ele geçirildi. Öňki e, öňki datamyz ol ve häzirki datamyz indi meselem diýeli bu Ring Doorbell denial service attack yapmaya at, yap, etmeye başlasa data hasam artýar. Uje bu görkezýär seniň ring dorbeliň bir normal ýani işlemez şekilde işlänok. Belki bu beýleki enjamlara port scan edip beýleki enjamlary ele geçirmäge synanyşýardyr ýa-da bu Stanford uniwersitetiniň ýa-da başga bir ulgamlary atakować edip tutandyr. Belli däl. Ýani diýmek isledim, ýani seniň ring dorbeliň işlemezşi şekilde işlänok manysyna gelip bilýär. Bu ýani e, ýönekeýje mysal. Ýöne diýmek isledim, e, akylly enjamlar bilen ýani diýmek isledim, akylly enjamlar biziň günlük durmuşymyzda e, gaty köp ulanmaga başlandy. Ve bu akıllı enjamlar birinci bilen arzan bolanlygy üçin ve ikinciden hem ýönekeýje bolanlygy üçin muňa gidip e, munuň e, giber howpsuzlygyny onça-da gowy däl. Ýani şuny şuny diýip bilmeýän. Ýani meniň kompýuterim bar, şula e, şuň şula wirus bar öýtlenseň, näme diýeli git antiwirus e, näme etde, gurda diýerler. Ýöne gidip meselem diýeli e, ewiňde e, termostat bar bolsa git oňa antiwirus gur diýip bolmaýar. Ve şonuň üçin hem bularyň kiber howpsuzlygy onça da gowy däl. Ýöne bu ýöne bir tarapdan näme et bolar? AI, machine learning ulanyp, bularyň kiber howpsuzlygyny gorap bolar. We o AI, machine learning modelleri hem routerlarda ýa-da enjamlaryň özünde işläp biler we bu enjamlardan çykan datalary ulanyp, bulary monitor, yani gözegçilik edip biler. Ve eger e, bir e, kiber ataka bolup duran bolsa, onu detect, yani e, detect edip biler. Yani detect dilinde e, yani gözegçilik edip onu e, tutup biler de, yani şurada bir e, ataka gidip dur deyip. Yani mesela indi diýeli, yani diňe de network datası däl. Ee, network datasyndan başga da ee, meselem diýeli enjamyň ee, näçe elektrikli näçe elektrik ulan motor. On on meselem ee, ol meselem ee, bir data bolup biler. Ve ee, bu iň soňky slayd. Ee, şoň üçin munuň üstünde birazjyk durjak. Ee, yani meselem diýeli ee, strangers hack into baby monitor tells a child I love you. Yani diyor ki diýer. Baby monitorlar bar. Ýagny eger täze doglan çaga bar bolsa şoňa baby monitor kamera goýýaň. Özüň hem beýleki otaglara gidip şo kamerany görüp meň çagam ýerinde turdymyka turmadymyka diýip görüp bilýäň. Ýöne eger şol internete baglanýan bolsa ataker şonuň wideosyny görüp biler. Gowy dälä. Ýagny we bilýän bolsaňyz baby monitorlarda sen çagaň bilen gürleşem bilýäň. Ýagny kamera sen meselem ýokara diýeli meselem başga komnatda çaga ýatyr sen oň ýanyna gidip e, gitme ýaltanýan bolsaň göni zatdan rasiýadan gürleşip bilýän ýat diýip zat diýip ýani diýmek istedim çaga ses iberip bilýän ýöne şony meselem diýeli bir ataka näme edip e, sen çagaň her hilje sesleri iberip dursa gowy däl Şonuň üçin internete baglanmaly däl. Ýagny, meselem, käbir täze çagasy bolan gelnejeler ýa-da adamlar diýendir, ýagny men internete baglanýan baby monitor almak islemeýän, çünki men oňa ynanyp bilemok. Dogry. We men muny özümem UNR-da işleýän wagtym men munuň datasyna seretdim. We men meniň has geň galdyran zat şu boldy. Baby monitor datasyna seretýän data Hytaýa gitýär. Soň men diýen Baby Monitor nirde öndürilipdir? Amerikada öndürilipdir. Designed and manufactured Amerikada. Zat däl. Designed and manufactured in China däl. Designed in US, manufactured in China däl. Designed and manufactured in US. Ýani enjam Amerikada dizaýn edilipdir, Amerikada manufacture edilipdir, ýani çykarylypdyr. Ýöne data Hytaýyň Hytaýa gitýär. IP-ler Hytaý Hytaý görkezýär. Soň men bu data IP-ler haýsy nämä baglanyka? Ýa meselem diýeli IP Hytaýdaky bir cloud serwerler bolup biler. Bolýar. Çünki şuny diýip biler ýani cloud cloud data centerleri meselem Amazon, Google cloud data centerleri gaty gymmat. Amerikada diýip bilner. Bolýa, şoň üçin men Kitaýdaky arzan cloud data centerleri ulanjak diýip biler, eger manufacture eden kişi. Ýöne men seredýän Kitaýdaky data centerleri däl, ol Kitaýdaky hökümete bagly bolan IP adres. Men pikirlendim. Bäh diýdim. Ýani diýjek bolşum, siziň üçin hem birhili geň dälmi? Amerikada öndürilen, Amerikada çykarylan baby monitor näme üçin datany Hytaýdaky hökümet edarasyna bagly bolan IP adreslerini iberýär. Meň pikirimçe geň. Ondan başga-da ýani bu atakalaryň ýüze çykmagynyň köp sebäpleriniň birisi adamlar akylly enjamlar alan wagty pas kod kod parollary bolýar we parollaryň köpüsi üýtgedenoklar. Ýani admin admin, root root, şonuň ýaly e, default e, e, kodlar bilen passwordlar bilen enjamlara e, enjamlara ele geçirip bolýar. Aslynda Mirai da şeýtler. E, Miraiň etýän işi e, enjamlara baglanmak istär we baglanan wagty e, gündelik ulanýan kod we e, passwordlary synaýar.

birisiniň bakjasydaky kameramydyr, ýa-da kim bilýär, birisiniň öýüniň içindäki kameramydyr, şolaryň wideolaryny görüp bolýar. Olar uje häklenipdir we olar uje publiçna tüm internetdäkiler, internet bagly ynsanlar, adamlar şo wideo kameralaryny görüp bilýär. Ýani diýjek bolşum, akylly enjamlar bilen bir topar ýani kiber howpsuzlygy gowy bolma, gowy, ýani kiber atakalary ýol açyldy we olaram goramak üçin AI ulanyp bilner. Nädip ulanyp bilner? AI şo akylly enjamlardan çykan datalary, network datasy bolup biler, başga datalar bolup biler, ýagny nähili elektrik ulanýar, şonuň ýaly datalary alyp, AI bilen bu enjam işlemez şekilde işläp durmy, ýogsa-da atakalad edip durmy, ýogsa-da meniň şahsy datalarymy başga bir ýere iberip durmy, şonuň ýaly monitor we gözegçilik edip bilmek. Onuň daşynda menden bu. Soragyňyz barsa, soragyňyza jogap berip bilen. Hemmäňize sag boluň. Bir enjam akylly etken. Ha, sonra sonra hem.
Bir enjam akylly edýän zat näme? Bir enjam akylly etýän zat, ýagny enjam adamyň aňy bilen karar berme zatlara karar berip bilse, ana şol enjam akylly bolýar. Meselem, Tesla-dan mysal bersek, Tesla näme üçin näme üçin Toyota Camry akylly däl, Tesla akylly? Çünki Tesla svetofora geldiňde men saga gitmeli ýa-da çepe gitmeli ýa-da ýolda bir sany e, adam görende men şun stop durmaly diýen karar berip bilýär. Toyota Camry muny karar berip bilmeýär. Bu karary Tesla nädip beribilýär? Çünki Teslada e, maglumat toplaýan sensorlar bar. Kameralar, başga zatlar we o sensorlaryň kömegi bilen machine learning algoritmalaryny ulanyp, AI algoritmalaryny ulanyp karar berip bilýär. Ana adamyň aňynyň e, karar berip biljek zatlaryna karar berip bilýän enjam akylly. Masadan.
Öran gowy çykyş. Atak etmek üçin lokal networge baglanmalymy biri? Ikinji soragym häli datany alanda kameradan olar enkripted bolanokmy?
Gowy sorag. Atak etmek üçin lokal networke baglanmalymy? Hawa. Mümkin bolsa baglanmaly. Şonuň üçin biziň ratorlarymyz first line of defense ýaly zat edilýär. Ýani first line of defense diýlende ýani goramagyň ilkinji liniýada-da, iň iň öňki liniýada, ýani Şonuň üçin iň esasy ratorlardan başlamaly. Ratorlarda ýani ýani öz akylly enjamlaryň parollaryny üýtgetmesem ratorlaryň parollaryny gowja bir şekilde goýuň. Admin admin root root ýa-da näbilim ýaşasyn, başga bir zat diýmäň, ýagny gowuja parollar goýuň. Şonuň üçin gowy parollar goýulmaly diýip aýdylýar. We ikinji soraga gelsek, data zat bolmaýarmy, encrypted diýýän. Data encrypted bolýar, ýöne Hemme hemme enjamlarda beýle däl. Meselem diýelim men 100 sany üýtgeşik üýtgeşik kameralar alsam, şonuň garantiýa berbiljek e, bir 5 3 prosenti datasyny enkripsiýa edenokdyr. Ve munuň üstünde e, köp işler e, amala aşyryldy. E, 2017, 2019 ýyllarynda e, hemme yani men akademiyada vaktim o vakti hemme kim IoT, ýagny akylly enjamlarynyň datalaryny analiz etmek bilen meşgullanýardy. Menem şolaryň birisi elbetde. Ýagny we o datalarda biziň görmek isleýän zadymyz zat barmy? Unencrypted, encrypted bolmaýan data barmy? Meselem, men özüm e, medical device-lere seretdim. Medical device diýende, e, näbilim, meniň tan e, dawleniýämi ölçeýän,

Ýani ol ulanýar. Ýöne statistikally 5, 3 prosent ulananok.
Batyr. Hawa.
Ýutubdan gelen bir sorag bar. Datany enkript edip bolanokmy? Meselem Ring Doorbell wideo datany networkyň içinde enkripsion edilse, başga cloud serwerlere giden ýagdaýynda dekript edip bolmaz ýaly.
Biraz öň bu soraga jogap berdim. Ýene-de üstünden bir dowam edin. Zat doktorantura ýyllarynda men smart speakerlaryň datasyny analiz etdim. We data encrypted. Hawa, data encrypted. Ýöne men datanyň diňe zadyna seretdim. Volume. Volume diýlende näçe data gidip gelýär. Men datanyň içinde näme bar? Ýöne wajyp däl. Näçe volume? Ýani näçe data gidip gelýär? Diňe şu data näçe data gidip gelýänine seredip, ulanyjynyň smart speaker-a nähili komanda berendigini aýryp bolýar bir-birinden. Gaty geňdi ýani. Data seretýäň, diňe näçe data gidip geldi şoňa seretýäň. Ulanyjy e, bank transaction etdimi? Ýogsa ulanyjy e, howa näl diýip bilen soradymy? Şona aýyr aýyryp bolýardy biri-birinden. Ve siz indi şunam diýip bilersiňiz. Näme üçin biz e, data bolýar data volýumy sertýäs onda noise halynda data iberip dur. Yani belli bir e, sekundda e, randomly yani belli bir sekundda belli bir miktarda data urat diýip bilersiň. Ýöne bu uje e, bu zat edýär, ýagny e, daty ibermek networki ulanýaň, ýagny network ulanmak e, ýagny post, ýagny postly, ýagny näme gymmat.
Lekin ha olam köp köp çykyşyňyz üçin men hem Instagramdan gelen soraglary size ýetireýin. 3 sany birinji AI şular ýalak howplary monitor etmek üçin ulanylar diýipdiňiz, ýöne garşy göreşmek üçin hem gönümel ulanyp bolarmy ýa entek ondan birazajyk uzagrakmy? Ikinjisi, şu wagt bir-birden soraýyn. Bolýar. AI, AI-y ýani attacker hem ulanyp biler, goranýan kişi hem ulanyp biler. Yani e, double edged sword yani. E, double edged. Yani bunu atak atak atak hava diýen bulup biler. Oran yani bulup biler. E, şonuň üçin yani e, AI bu gylyç ýaly sen näme ulanyşyň özüňe bagly. Gorama üçin bulup biler, atak hava etmek üçin bulup biler. Yok, men aýtjak bolan zadym ýaňky Mirai virusmy ýa başga virusmy gönümeli bilip, şoňa garşy öz-özi urşup durar ýalyk. öňüni alyp durar ýalak etse bolar Bolar, bolaryny diýjek. bolar.
Ýöne diýjek bolşum, bu gün Mirai bar bolsa, erte birun başga wirus çykýar. Wiruslar köp. Her bir wirus bilen uruşmakdan meniň şu enjamym işlemeli. Şekinde işläp durmy ýa-da ýok? Şoňa seretmek Sen de sen bugün e, diyelim Miray bilen e, uruşar ýaly etdiň. Ertüň başga virus çykýar, ertüň başga virus çykýar. Ýöne men şunu diýilýän. Men näil virus gelýän bilemok. Ýöne meniň şu enjamym işlemez şekilde işlemez, işlänok. Şoňa seretseň, ana e, şu, ýa şun şunuň ýaly, meselem sen saglyk problemalaryň barsa, mende şu kesel barmyka, mende bu kesel barmyka däl-de, men sagdynmy? Şoňa seretmek ýaly-da.
Ikinji sorag bir azajyk AI-da iş pursatlary bilen baglanyşykly gelipdir. Öň, öňki gürrüňdeşlikleriň birinde häzirki wagtda IT ulgamynda iş tapmagyň kynlaşýandygyny aýdypdyň diýýär. Ony bilmedim siz aýtdyňyzmy bir ýerde ýa geçen tasada agzaldymy? Ýöne şu IT, AI iş pursatlary birem Salesforce AI bilen baglanyşyklymy? Salesforce-da özüňi kämilleşdirseň, iş tapmak aňsatlaşarmy? diýip sorapdyrlar.
Bolýar. Iş tapmak şu wagt, ýagny IT-da iş tap, bu gaty giň sorag. Men muny mümkin bolsa ýüzme-ýüz gürleşsedik. Çünki şu wagt politikaly dogry bolmaýan jogaplary-da bermek islämok. Ýöne gysgaça bir jogap bermeli bolsa, meniň pikirim AI ulanyp näme etdiler, şoňa seretseň gowy bolarmyka itis. Ýönekeýje mysal, ýönekeýje mysal, agam Emory uniwersitetinde wagty hassanada işleýärdi we Emory uniwersitetinde bir sany doktor bardy. O doktor men agam aýtýardy Rockstar. Öran gowy diýdi. Soň Öran e, potensially bir doktor diýdi. Soň men muň e, backgroundyna seretdim. Nirden näme etdiler? Soň bunu seret görsem bu kompýuter bölümi gutartdyr. Ýöne gelip hastanada işläp ýör. Yani adamın e, kompüter bilgiler var, machine learning bilgiler var ve gelip hastanede işleýär. Etýän işi gelipdir raklary, rak, rak keselini rentgen e, suratlarına seredip machine learning ulanıp anyklamak islän. Ýani diýjek bolşum adam maşyn learning bilýär we o bilýän bilgisini başga bir sferada ulanýar. Ýani şony ýa bir edilip bilner. Ýani e, owa maşyn learning, owa AI, owa computer science bilgileri gerek. Olary edinmek gowy. Edinenden soň diňe computer science sferasynda başga sferalarda işläp işlenip bilner. Yani şonuň üçin men eger maňa soralsa men e, uje bu computer science okamalymy ýa-da geçip gitdimi bubble yani trend geçip gitdim diýseňiz meniň pikirimçe okamaly. Okandan soň e, hökman computer science ugrunda däl şu computer science bilgilerini ulanyp başga sferalarda nädip işläp bilen. Şoňa seretseňiz bolup biler.
Sorag däl. Käbir tema degişli däl soraglar gelýär. Siz mümkin bolsa nädip habarlaşyp bilerler şony aýtsaňyz, soň size özüňize göni ýazsalar, e-mailiňizi berýäňiz bir zat etseňiz. Sag boluň.
Bolýar. Prezentasiýanyň başynda bcharif. Com. Şo ýerde e-mailim hemme zadym bar. Batyr Çaryf diýip Google-a göz etseňiz çykarlar. Google, Google-a gözlän. Soň soňky sorag, soňky sorag soraýyn onda. Instagramdan gelen sorag AI-yň öz howpsuzlygy üçin mesele dälmi diýip sorapdyr, belki Terminator kinosyndan ylham alandyr. Jemgyýete we döwlet üçin howpy nämeden ybarat diýip sorapdyr. AI-yň özi Hawa, ýani ýani diýişim ýaly AI gylyç ýaly. Nädip ulanyşyňa bagly. Eger erbet adamlar ulansa, hawa, howply. Eger gowy adamlar ulansa, howpsuz. AI-y ýani käbir adamlar şuny diýýär, ýani AI terminatorlar ýaly bolup gidermi? Ýani edil häzir meniň özüm ýani men-ä beýle göremok.

Sorag barsa sorag berip bilersiňiz. Aldyňyzmy? Ýa. Men men soraýyn onda. Soraň agam. Bu AI çägi näme indi? Nädip çäklendirilýär? Ýa-da nirä baryp ýetmeli? Kim çäklendirýär muny? Kompaniýalar çäklendirýärmi, döwlet çäklendirýärmi ýa başga bir third party gurulýarmy? Bu çägi nädip AI çäklendirmäň bir nämesi AI güýçli etýän zatlaryň birisi data. Data bolmasa AI ulgamlar AI maşyn AI algoritmalary köpde zat däl. Ýani güýjüniň bolmadygyny pikirlenýän, güýjüniň bolmadygyny düşünýän. Muny çäklendirmeň zady bir ýoly datany çäklendirmekmika öýtýän. Ýöne günüň soňunda pul bolansoň Käwagt oňa seredip duranoklar. Ýöne diýjek bolşum data, data bilen çäklendirip bilner. Ýani data bilen çäklendirip bilner. Meselem diýeli. Ýani political dogry bolarmy bilemok. Ýani meselem arada men Apple Apple konferensiýasyny diňleýän. Apple diýä Men diýýä AI algoritmalaryny Apple Apple-yň özünde işletjek diýýä. Sen dataňy meniň klaudlamma gidermikä diýip gaýgyrmagyňa gerek ýok diýýä. Algoritmaň özi Apple telefonynyň içinde işleýär we seniň dataň telefonyňdan başga hiç bir ýere gitmeýär diýýä. Hemme kim yes ulanyjy gaty begenýär. Ýöne inwestorlar diýen mundanam bir zat bolarmy? Sen eger AI, seniň AI-iň data telefonyň içinde işlejek bolsa, onda muňa biz data nädip berip biler diňe? Ýani gaty limited bir data bar elinde diýär. Seniň AI-iň gaty güýçli olman biler diýär we Apple-iň stoky o gün 5% palt düşýär.

eger meselen diýeli şu äpi ulanmalymy ýa bul äpi ulanmalymy diýip karar bermeli bolsaň we o kararda şu häklener, bu häklenmez diýip karar berýän bolsaň, men haýsy äp ulanmaly diýse, e, arkasynda gowy bir kompaniýaň bolan äpini ulan. Ýani gidip diýmes edim, Kitaýda ýa-da Hindistanda bir e, ýasalan äp däl-de, gelip Apple-yň özünde ýa-da Google-yň özünde ýasalan Äp ulan, pul berme bolsa berip ulan. Çünki ertesi gün hacklendi we seniň datalaň ýaýyldy, ýaýrady ýa-da seniň seniň datalaň howpsuzlygy howp ýani seniň dataň howp altynda bolsa gidip suda berip bilersiň Apple-e, Google-e. Ýöne sen gidip e, Kitayda ya da Hindistanda edilen äpi näde suda berjek? Sen özüň ýitgi daýmasyň.